Hemm nies li jekk ikellmuk fuq jgħidulek isma' dak l-agħar bniedem ta' ħajti li ltqajt miegħu. Qed nifhimx tkun humble biżżejjed u ma tpenġix lejk innifsek Alla miexi fl-art. F'ċertu affarijiet tkun għamilt it-tajjeb, f'ċertu affarijiet tkun għażaqtha. U f'ċertu affarijiet ħa ngħażaq 'l quddiem u f'ċertu affarijiet ħa jkun hemm min jgħid ara basta għal ostja. Most definitely.
Jitkellem hekk u mbagħad xi trid tagħmel dik hija l-ħajja. Għalhekk il-bniedem m'għandux għalfejn joqgħod jidħol f'dan it-tip ta' argumenti tajjeb ħażin, illum għamiltha tajba. Għada, taf naħraħħa. Xi ditta, jagħmel nibdem l-arbjem tad-dinja mbagħad. Taf il-pitada mbagħad nerġa' nagħmilha tajba. Jekk hekk il-ħajja, dik l-ispiritwal, dik li jrid jifhem il-bniedem. Bniedem ma jistax għax bniedem imur jitkellem naqfu fuq dawn l-affarijiet, ġiex darba ħana żaqqa żgur. Għax tagħmel tidħol toqgħod tajarni tgħid li basta titgħallem in-nies rik, u mbagħad għamiltek, so fucking what? Dak huwa l-bniedem. Ġesù għażaqa kemm il-darba, imma da ma tafuhomx daw l-istejjer. Ah, ma jafuhomx.
Il-Budda għażaqa, da ma jafuhomx. Jiena nafu mhux ħbib tiegħi il-Budda u Ġesù Sokratisu. Biex niltaqgħu, fimt, u nitkellmu bejnietna, ma dikka suġġettiv. U jibdew jgħidu l-kazzati tagħhom u rajx kemm nitku flimkien għax ħaġa oħra eżempju. Eh, ma nafx għalfejn l-għalek għat serju. U la la, in-nies jirreferu biss għalih jew meta għandhom bżonn xi ħaġa, jew qegħdin f'mard, jew għandhom bżonn jirbħu s-Super Five, jew għandhom bżonn isibu ġob, jew għandhom bżonn il-girlfriend ma titlaqhomx jew il-boyfriend ma jsawwathomx. L-Alla dejjem jqisok xi ħaġa serja hekk dejjem u tipo isma' ma ttinixna hekk u isma' ma tgħinixna hawnhekk u dejjem hekk qisu, qisu jukebox tagħna. Imma Alla jieħu pjaċir jidħak ukoll f'dak il-każ. Alla jieħu pjaċir tiċċajtanaqa miegħu u taqbadtnaqa u titsikahnaqa. Inti meta jkollok il-girlfriend tiegħek jew il-boyfriend tiegħek id-dar u toqgħodu titgħannqunaqa u titfiżżu jew tgħidu xi ċajta jew toqgħod tgħarrxu 'l xulxin jew toqgħod tinkijanaqa u toqgħod taqbad magħha, parti mir-relazzjoni tagħkom, le? Allura m'Alla l-bnedem għaliex m'huwiex hekk? Jiena m'Alla, ir-relazzjoni tiegħi hija dik. Joqgħod idaħħak 'l Alla dik. Eh! Daqskemm idaħħakni lili Alla! Bin-natura, nara eżempju papis jilagħbu flimkien u niggusthom. Las kemm idaħħakni Alla jiena nara eżempju eh, tjur jiġġieldu fuq biċċa ħobsek bejniethom. Inti tbissem ngħid tara Alla u kollox ħalaq. X'fija billi ndaħku naqajl lura? L-Alla nis ma jarawx hekk, tant tant m'għandhom xi idea tal-ispiritwalità n-nies. How to visualize God, how to be with God, how to live with God, how to build a relationship with God. Il-għara fert li t-nejt u maġodda għannis, mod ħafna minnhom, għet jgħidu da xinu jgħid men.